Tuirial camp caah facang kan van cawknak ding hmun si Zimbabwe ah kan um e hika hin Tuirial cu khika lei cun Tuirial camp cu si le Facang kan van caw lai i motor nih a phurh lai i kannih kha hika hin scooty in kan kal chung lai i a hnuah motor an rak phur colh lai. Cap chungah khan kan van lut phot lai. Hi khan nan hall ma biakinn? Ha? Puk nga lo te, nima ten. Nithlan an tuah tuk hi. Nithlan an tuah. Nan pum maw? Oh, kha hi. Ka sawsawk minung an in lak si rua. Hat khim hi khat an in hna le tha ngai.

Pa veve maw? Nangmah fa maw? Katu. Eh, na fapa fa. Na tupa. An i dawh tak he. China fa pen lo he. Si tak he. Mah zong hi in thiam thiam. Nan umnak ca rem ngai he. Laitlang ah cu rem post ko te. kan ni ke ma je mizo ram vial te ti tha dik nak eh eh o stak te ti

Sitak sitak. Ah ka hi ma. Khoi in ani hrom mi ma se. Dinak te ni hrom de kam ma long ke. Kem mi vialte ka hin nan hrom de. Kai ju ek ngai ju. Eh ya sitak e. Kai ju ukta halte. Pekan sak nga lo te shan pain. Kan tu chu nga chang ruwa. Kan fuam na lo chu. Hmm. Cakuan thingphaw te pawl cawk dingah hin cawk hau tikah te. Van ka zaih ta hmanh. Ka lak hi mun dir. Hitin ma. Tingne. Ka hmu la. Oh, ka hmu cia. Oh, hitin kha. A taya ngai hi. Ler hi kawm pawl hi ta hmun hi ta amma ta. Ralzam si ma. Yan dum hau thang hi ta. Na area si.

Sami cu tuan ah kan ral. Kum thong hnih le hlei kua hrawk ral nan rak zam cang si lo maw? Ti kir te pawl hna khin an rak um cu sami pawl kha dong tampi. Sami cu Laiholh an thiam ngai cu. Bawm deuh pawl kha an thiam. Bawm deuh pawl kha an si la. Bawm an si lo cu. Bawm cu Laiholh he zul te. Si si si. Bawm an chuak ke nak cu Thantlang pei cu. Si Sami khua khan Sami khua kha inn za sarih hrawng maw nan tam ngai si lo maw? Sami kha nan tam maw? Miu se si tak si tak.

Amah teh nim bak nim bak nem. Oh, facang pek tenai kan van pek mi te kha se. Fa nei lo te. Fa nei lo. Ma long um. Ma long. Ai ni ram piak kho a cha tha ngai hi.

Rawl zong chum lo hi teh, a vak ko hi teh te. A chum dih cang. Sephep nei ngai hi teh. Ahe. Aizawl lei niam van phurh tawn.

Ngaichia te hne, a ci te dur zong a chin nai ti lo hi. Ka khi hin chum uh. Yeah, mi hi. Belo. Bil khiang zong nai tung lo. Takin khiang pakhat. A cooker zong khi thiang hai cang. Chin ka hin.

si si si si Pathian thluachuah mu si si kan in chu khi thlang le si oh thlang le pia te oh zo ko them ta ko matu oh matu oh zai khua khua tu lui vang lui vang lui vang khua si oh lui vang chu ngaleng khi na thlau ngaleng in ni tlak le si oh

Van le vawlei a sertu kan Pathian na min thangthar in um ko seh. Nang kan dawt bantuk in kan Pathian nung kan ruat bal lomi le kan hngalh bal lomi hmun kan pu le nih kan taksa le kan thlarau tiang kan ṭhansungnak hna a kan ruatpiakmi atu caan hin kan Pathian nung eidin awkah kan hmuh a kan pek. Hika tiang ṭangin a kan phor i a mui zong kan hmu pah. Cu lawng si loin kan lak hngami, kan nei hngami, kan ei hngami, facang a kan pekmi cungah tambik kan i lawm na sinah lawmnak bia kan chim. Cu lawng si loin kanmah a dongtu vialte zong nih kan Pathian nung hika a kan pektu vialte cungah lawm bantukin nang Pathian nih an cungah Khuaruatnak le an riantuannak vialte le an thinlung vialte cungah thlaisuan a rat pek law cu lawng si loin hmailei ah a tuannak vialte cungah khuarannak ding le an ngeihmi an thiammi vialte cungah nang Pathian an hngalh khawhnak cu awkah nang Pathian i rat hoi hna law thinlung ding rak umpi hna law cu lawng si loin ruatnak ṭha le ruatnak thar an ngei khawh nakhnga nang Pathian nih thluachuan a rak pek. Hi vialte cu na Fapa Jesuh Khrih min in kan nuncaang kan Pathian nung. Amen. ka thei bi bang mai ding i Tu cu a petu lam i si in meisa tawknak, chiamtheihawknak tik cu caan kan rong ta ke. Hello. Se Pathian lamhruainak thawng in tuirial camp i ummi nan si zongah dam deng rak phat ko. I tuirial camp he ka thei bal lo. Nan um zong kha hlan zongah khan kan rak thei bal lo. I atu voikhatnak ka rak phak seh. Nan muihmai ka van in hmuh hna i kei zong lunglawmhnak tampi ka nei. I hika hin atu tan i an bawmtu hna tete pawl kha min cazin te kha ka van chim lai. I tuirial khem hi hika hin kan u kan u nih khan tuirial khem sining tete kha Online cung khan ah car ka kuat peng i cu hlan ah khan cun zei ka ti lai van pehtlaih awk ding zong kha ahohmanh kha ka thei hna lo i amah tu nih khan nan sining nan ṭhut dir ning tete kha thawng van ka pek tikah khan i tutan zong kha amah thawng in hika hmun ka rak phaknak kha si timi te zong ka van chim chap ka duh i ka rian ṭuan ning he Tlawmpal tein van theihter ka duhmi cu miphun thleidannak a um lo ka rianṭuannak ah hin Kawl zong kha kan bawmh ko hna, cun Mizo zong kan bawmh hna, Tidim zong, Matu zong, Falam zong, Halkha zong miphun thleidannak um lo. A harsami kanmah Kawlram chuakmi harsami paoh kha bawmh dah kan pek hna. I thlacamnak te zong in von kan bawm ve u ti kha ka van chim duh i keimah ka min hi ram uk nin ka si. I ka rianṭuannak hi uh, YouTube channel zongah kan van zoh khawh si ram uk nin official tiah khan a si lai le khat te zongah khan ka konglam te zong kha van hlat in harsatnak nan ton caan zongah khan van ka pehtlaih lengmang te ti zong kha van cah ka duh hna Na Pu Biak Nawl pakhatnak Pu Biak Nawl si. Pu Biak Nawl hi Khampat khua si le US ah khua sami si. Nan umnak hi a lin tuk le zalo ka than van chap nih le Pu Biak Nawl si. Pu Biak Nawl hi US ah ummi si. Uh, tu bantuk in Khenh kip ah hin harsami chungkhar tete kha na hmuh hna ahcun tiah phaisa kha rak ka kuat lengmang tu si. I a pahnihnak ah hin lian city tiah ai ti i am nih hi a min taktak hi chim a duh lo i mi a bawm ngai vemi si i a ni a chuahkehnak hi Leitak si Thantlang i a ṭhanglianmi si i US ṭhiamṭhiam a um vemi si le a cung zong ah lunglawmhnak tampi kan nei. Cun a pathumnak hi a pathumnak hi zei ka ti lai a min hi chim a duh lo cun a khua zong hi langhter a duh lem lo i asinain kan van chim ko lai a min a khua hi ruo khua se ruo khua hi nan van thei tuk lem la lo thantlang peng se khuaki kente khi se khuafate khi an se US a um ve mi thiam se na min kha van langhter kha a duh bak ve lomi si tikah kha annih hi Pathian a ṭih taktakmi Pathian ṭihzah tukmi an si le anmah zong midang tete zong kha tampi nan van um phaisa ka sinah rak ka pemi kha asinain tutan he tuirial khem he atu lawng hi voikhatnak si lai lo voi dang zongah khan kan ra ṭhan te lai kan ra ṭhan te lai i kha tikah khan midang dang i ka kut cu ki phaisa rak chiami tete zong kha voi dang tu ah ka rak tikhan peknak zong kan van nei te lai le khakha zapi sinah khan vun langhter ka duhmi cu se amah pathum kha thlacamnak te zongah khan rak kan talhpiak chih deuh te kha le facang hi avoi khatnak si bantukin tampi zong kan pe kho rih hna lo kut tlaihnak sawh te ah khan bek khat cio te he nam van kan cohlan piak lai ti te kha

nihin ah bia ka chim duhmi lawmnak bia ka chim duhmi cu i hi tluk hi kan dirhmun hi tluk hi kan harsat liote i an kan bawmsamtu hi kannih nih cun zeihmanh an ca ti khawhmi kan neih lo ruangah Pathian sinah an nupi le an fate he ei le din an kawlnak ah siseh rian an va ṭuannak ah siseh Pathian thluachuah tongtu an si i Pathian min hma zote i a ke ke a kar lengmangmi an si khawhnak ah le Pathian i theih ding innchungkhar an si khawhnak hnga, Pathian thawsawh dong, dongtu an si khawhnak hnga ti te kha eh, Pathian sinah hika kan nih a ummi tu nih hin thlacamnak tein i bawm hna usih ti kha ka lungthin a um le cucu eh, kan i, i zeihman kan ti khawh lomi hi tluk i kan dirhmun zeithla kan ei la zeithla kan din la ti ruahna kan ruah lio hi tluk i bawm cu santu kan neih hi Pathian thluachuah hrimhrim Pathian a kanmah bawmchantu ding Pathian a ruahmi a si. kan pu ka ti lai i amah a kum lei tu khin si lo khin anmah an sinak ah khan kan pu le kan hei ti ko lai i hi tluk i bawmchantu kan neih hi mi vanṭha tukmi kan si. Kem dang hi kan va thei hna lo nain asinain Kannih nih hika kan umnak ah hin Pathian hi au lengmang u sih. Kan ti thuk kan ti khawh tawk cu thlacamnak te kan ti khawh tawk si. Cu ruang ah kan pu le ca hi kan pu le an kan bawmchamtu vialte Pathian hi a theihmi an si i Pathian mit hmaizat te a ke a kar lengmang tu an si khawh nakhnga le Pathian thluachuah dong tu an si khawh nakhnga eh, a le sawm nga le sawm sarih le za tiang Pathian nih thluachuah hna thawhsuah hna seh ti kha lawmhnak bia kha vun chim tu a si cu vialte cu lawmhnak khua lawmhnak cu vialte cu ka chim khawh tawk sehla na dan sak ding u philip

Pu Sang Sang Pu Lal Than Thang Pi Tum Ci

Nan ruat pian. Pudding luai. Ti khua pong. Pu Cung Lian Hup Pu Len Thang

Mei hi ka tlimnak inn si. Thawng lian, pu Thawng Lian. kan, kan khuami si. Mah inn ah ka tling le. Tlamtling te bakin zeipaoh a ka tawlrel piak deh. Tu zanriah ei kan i tim si. Annih hi hi ka khem ah hin khem nih an herh hnga dingmi tete. Dawr thil tete he tihin an van chiahpiak hna lai. A ṭha ngai. Khuachung lei va zuan hau ti lo khan. An umnak hmun hi an lum ngai. Ti khiang khiang fan an i chiah dih hna. Mi hi an nu si. An nu zong fel tuk. Si, sam riah. Special i van chumh le hika lei hin khuacawtnak zong rem taktak ah si ka hin van kan leng hna le hika hin lakphak thanji nuam ngai khi te van hrang le nuam ngai he a si tak